Mae'r ardal yma'n un newydd ym Mhont-y-tŵr. Tu allan i'r tŷ poeth 'dan ni 'di creu gwlâu i greu gardd dorri. Gardd sy'n mynd i fod yn tyfu blodau i mi ddefnyddio ar gyfer 'y ngwaith wrth osod blode. A be' dwi 'di neud yn fan hyn ydi plannu bordor yn llawn llwyni gwahanol a ma' bob un ohonyn n'w yn werthfawr iawn ar gyfer 'y ngwaith i.

yn wyn, yn hollol wyn, a wedyn fel ma' nw'n mynd yn hŷn ma' nw'n troi yr lliwie gwyrdd tywyll, gwyrdd gole a'r sbecl bach o wyn drwyddi. Dydi rhein y ddim yn tyfu yn dal iawn, ma' nw'n lwyni sydd yn tyfu am allan fel 'ne ond ma' hynny yn berffaith ar gyfer gneud tŷ sioe bach. Math arall o euonymus dwi 'di blannu yn y border yma ydi'r Susan sydd â deilen dywyll efo ymyl gwyn ac yn batrwm fwy pendant na'r Pierelino yn fa' 'ma. Dwi'n tyfu rhein mewn rhes yn fan hyn achos nad ydyn n'w yn tyfu'n rhy dal a wedyn yn plannu'r bay neu'r llawryf tu nôl iddyn nhw sy'n creu ychydig bach o screen a cysgod rhag y gwynt a dwi'n mynd i adael nhw i dyfu yn canghenne hir fel hyn cyn i'w torri nhw a'u defnyddio nhw. Dwi 'di dewis amrywieth o lwyni gwahanol i fan hyn falle ar gyfer y dail falle ar gyfer y lliw neu'r gwead. Ma' 'na rhai llwyni yma sydd yn rhai collddail fel yr Physocarpus yn fan hyn a hefyd ma' gynna i ambell i Spirea ond dwi wrth 'y modd efo lliw y dail. Un arall dwi licio ydi'r Photinia 'ma yn fan hyn a ma' rhein yn mynd yn goch goch goch yn ganol yr Ha. Neith hwn dyfu yn lwyn mawr efo coese hir sydd yn arbennig o dda ar gyfer gosod blode. Pittosporum tenufolium variegatum ydi hwn, sy'n golygu bod yn un deuliw. Ma' hwn yn un arbennig o dda ar gyfer gwrthsefyll rhew. Mae o hefyd yn tyfu yn lwyn mawr neith roid chydig o gysgod i'r ardal yma. Elaeagnus vivileg ydi hon a dwi 'di plannu hon yn fan hyn oherwydd mae'n tyfu yn anferth ag mae'n hapus mewn gwyntoedd cryfion mae'n hapus mewn rhew mewn pridd sych tywodlyd fel sy gynna i yn fan hyn. Be' sy'n ddiddorol amdani ydi ma'r dail ifanc 'ma Ma' nw'n sgleinio yn yr haul ond o danyn n'w ma' 'ne rwbeth rw liw arian amdanyn s- sydd yn ddefnyddiol mewn gosod blode achos 'dach chi'n gweld n'w wrth iddyn n'w symud a wedyn wrth i'r planhigyn aeddfedu ma'r dail yn troi yn wyrdd efo ymyl melyn sy'n arbennig ar gyfer creu diddordeb mewn addurniade Nadolig ag ati. Fydda i ddim yn torri a siapio rhein fel llwyni arferol oherwydd dwi isio gadel iddyn nhw dyfu'n dal ac yn goesiog er mwyn i fi fedru defnyddio nhw mewn trefnianne blode. Felly dyna chi, os 'dach chi'n hoff o drefnu blode ac yn edrych am lwyni addas i'r gwaith, wel, dyna rai o'n ffefrynne fi.